Mae'r Comisiwn i Ffiniau Gymru yn lawnsio cynigion cychwynnol ar gyfer newid map etholaethol seneddol i Gymru. Mae hwnna'n golygu bod ni'n dilyn y Ddeddf, yr un peth â Comisiynau eraill ar draws ar draws y Deyrnas Unedig, bod angen cwtogi y nifer o etholaethau ar draws y Deyrnas Unedig o 650 i 600, ond mae hwnna'n golygu i Gymru bod angen cwtogi y nifer o etholaethau o 40 i 29. Mae hwnna'n dilyn llythyr y Ddeddf sydd yn gweud bod angen cael cyfartaledd gwell ar draws y Deyrnas Unedig, so mwy o tegwch, yym mwy o democratiaeth, yym fel bod 'na cyfartaledd o 75,000 yn pob etholaeth, yn hytrach na'r cyfartaledd sydd ar y foment, a mae hwnna jyst yn 55,000. A mae lleihad mynd i fod, mae llai na un ar ddeg, wel, mae'n mynd i lleihad o un ar ddeg um, yn llai o yeah. athletau yng Nghymru. Yeah. Pa fath o newid mae hwnna'n mynd i fod? Ni wedi gweld mae yna map wedi cael ei gynnig. Yeah. Um, pa fath o effaith mae hwnna'n mynd i gael ar well, athletau wedyn? Mae'r newidiadau yn eitha sylweddol, does dim, does dim dawt am hwnna. Um, achos mae'n mynd o 40 i 29 yn eitha jwmp. Mae'r Comisiwn wedi cymryd lot o bethau um, i ystyriaeth wrth wneud y penderfyniadau, um, penderfyniadau to, i feddwl am y gymuned. A, um, ond yn bennaf mae rhaid meddwl am, am y rhif yma, sef y cyfartaledd o 75,000. Ond y gwir yw, cynigion yw rhain. A mae hwn yn bwysig bod pawb yn gwybod, taw hwn yw cyfle pobl Cymru i cael lleisio ei barn. Yna beth mae'r Comisiwn moyn. Mae yna gyfnod ymgynghori yn mynd i cychwyn nawr, sef cyfnod o deuddeg wythnos. A mae 'na cyfarfodydd cyhoeddus yn mynd i fod ar draws Cymru gyfan. Mae 'na pump lleoliad, sef Caerdydd, Cyfyrddin, Llandrindod, Wrecsam a Bangor. A mae 'na doi ddiwrnod o gyfarfodydd yn mynd i fod ym mhob lleoliad. So mae 'na dipyn o amser i, cael, i pobl i cael lleisio eu barn. Mae 'na ffyrdd eraill hefyd. Ond um, o'r rhan lleisio eu barn, I ni'n gwybod mae pobl yn mynd i weud dyn ni ddim yn lico hwnna, ni'n gwybod mae pobl yn mynd i weud o'n i'n lico hwnna, ond o'n i moyn tyn bach mwy hefyd os mae pobl yn yn hapus i wneud i i rhoid argymellion gwahanol a mae'r yym mae'r Comisiwn yn mynd i wrando ar hwnna hefyd. Yym mae angen bod y cynigion hyn yn cydymffurfio gyda'r ddeddf, sef y 75,000 yma, ond yym ie, ni moyn clywed be s'da pobl Cymru i weud. Felly mae yna map wedi cael ei gynnig ar hyn o bryd beth bydd Cymru yn edrych fel o ran yr etholaethau, ond chi yn fodlon, wel, chi yn cymryd cynigion gan pawb hefyd. Bendant, bendant.
'na beth yw pwrpas hwn nawr, cynnig cynigion i ni wneud a moyn clywed barn pobl, 'na beth mae'r Comisiwn i Ffiniau Cymru moyn.